Ũmũthĩ ndĩrenda twaranĩrie ũhoro wa wa matua ma kũũrwo nĩ hinya kana matua ma gũkua ngoro na gĩthũngũ tugaga desperate decisions. Na mahinda maingĩ nĩ tũtuaga matua ta mau tondũ hihi twĩ na ihenya, hihi nĩ tũrahinyĩrĩrĩka na hihi nĩ tũrona ũndũ ũyũ ta wa tũhĩtũka ta tũtakona ũndũ. Na nĩ ngwenda twĩcirie ũhoro ũyũ kũgerera rũgano rwa Esau na Jakubu. rũrĩa rĩ thĩinĩ wa buku rĩa kĩambĩrĩria kwambĩrĩria mĩrongo kĩambĩrĩria mĩrongo ĩrĩ na ithano kwambĩrĩria mĩrongo ĩrĩ na kenda nginya mĩrongo ĩtatũ na inya rũgano rũu nĩ njũĩ nĩ tũrũĩ nĩguo rĩa jakubu aratha isaũ aumire gĩthaka kũguĩma agĩũka agĩkora mũrũ wa nyina arugĩte gathubu na arĩ mũhũtu mũno ũndũ onaga atĩ aga kũnyua gathubu kau thaa ici nĩ egũthira na esaũ rĩ akĩrora thubu ũcio akĩwĩrirĩria mũno na akĩra mũrũ wa nyina he gathubu kanini nake mũndũ wa nyina akĩmwĩra atĩrĩrĩ "Ah, no wambire ũhũre ũthathi waku na ũngĩthoma script ĩyo rĩ kiugo kĩa ngai kiugaga atĩ esaũ arorire ũrigithathi wake akĩũnyara na akĩwagĩra kĩeha tondũ wa ũrĩa ahũtĩte na ndĩrakoretwo ngĩyũria atĩrĩrĩ gũkorwo oneanĩte ũrigithathi wake rĩ nĩkĩ what did he forgo kana nĩkĩ atigani- nĩkĩ atiganĩirie nĩgetha akĩnyue gathubu gaka Na ũngĩthoma hau thĩinĩ wa atũmwo, rather ũngĩthoma thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 27, wambĩrĩrie mĩrongo ĩrĩ na inyanya nginya mĩrongo ĩrĩ na kenda-rĩ, hena maũndũ matatũ marĩa Jakubu arathimirwo namo, marĩa marĩ marathimirwo marathimirwo Esaũ. Na ũndũ wa mbere-rĩ, arathimĩirwo wariĩ kana mĩaramano kana abundance. Mĩaramano nĩ kuga atĩrĩrĩ, atĩ wee-rĩ, baba amwĩrire wee-rĩ, nĩũkagĩa na magetha manene. ma irio na ndibei, kũmaanisha we nĩ ũgakorwo wĩ mũndũ mũtongu, tondũ matukũ macio rĩ, gũkorwo na magetha manene na ndibei rĩ, kwamaanishaga wĩ mũndũ wĩna wariĩ wa mũgũnda, wĩna wariĩ wa aruti a wĩra, ũguo arathimĩirwo wariĩ. Namba two kĩndũ kĩngĩ arathimĩirwo rĩ, arathimĩirwo gĩtĩo, akĩrwo atĩrĩrĩ, ndũrĩrĩ ciothe nĩ igakũiga magetha na nĩ igatuĩka ngombo ciaku, kũmaanisha we ũgakorwo wĩ mũndũ mũtĩĩku. na nĩ ũgaikaraga handũ ha kwĩnyihĩrio nĩ andũ arĩa angĩ tondũ we wĩ mũndũ mũtĩĩku. Number three rĩ, nĩ aheirwo, nĩ arathimĩirwo ũgitĩri, akĩrwo mũndũ wothe ũgakũruma nĩ mũrũme. Kũmaanisha atĩa? Mũndũ wothe ũgagũũkĩrĩra ndagakwa ũũru tondũ nĩ mũrũme. Na kwoguo nĩ kũmaanisha atĩrĩrĩ, itua rĩa Esau rĩa kũneana ũrigithanju wake rĩ, to urigithathi tu anene in fact oro yetere urigithathi ukanguna nake na riu ndorete gukua to urigithathi tu anene andu mendete kuga ati jakubu ni atunyire esau irathimo ciake ndamutunyire esau ni kwendia endire irathimo ciake agiciendia thubu wa mboco na kamugate kumaanisha ati oire kiria kingimukenia thaa ici agitiganiria kiria kingimukenia thutha-ini we na ciana ciake na riu ndireyuragia atiriri niki gitumaga kana gutua matua maya ma kwaga mwihoko ri kũrehaga kĩ mĩtũrĩre-inĩ itũ. Wa mbere rĩ, people take advantage of you kana andũ makakenerera thĩna ũcio waku makeguna naguo. Na ũguo nĩ kuga atĩa? Ũngĩrora indo iria cionanagĩrio haha rĩ, thubu na ũrigithathi. Gũkorwo atĩ Daudi, Jakubu nĩ amenyire atĩ Esau nĩ mũhũtu rĩ, ateng'ereire kĩndũ kĩrĩa kĩna value mũno mũtũrĩre-inĩ wa Esau, naguo warĩ ũrigithathi. Akĩmwĩra atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ ũrenda ngũhe thubu rĩ, nengera ũrigithathi. Hĩndĩ ĩrĩa tũĩ present ta andũ makuĩte ngoro kana maraharakisha gũtua matua rĩ, twĩ present aga kũrĩ andũ mangĩtũ take advantage. Na ũguo nĩ kuga atĩ mũndũ ũyũ nĩ aramenya already kĩndũ kĩrĩa ũrenda rĩ, ũrakĩenda thaa ici na ndũngĩeterera rũciũ. Ũguo nake rĩ, agĩraga kĩndũ kĩrĩa gĩ value mũno harĩ we. Na nĩ tuonete ũũ mahinda maingĩ, mũndũ agakorwo atĩrĩrĩ, kĩndũ aretha nĩ wĩra na nĩ aretha wĩra mũno. akerwo atĩrĩ nĩgetha ngũhe wĩra rĩ nawe no nginya ũnengere mbeca cigana ũna mũndũ agathiĩ agetha mbeca nyingĩ nginya ageka mũcango anengere mũndũ ũyũ nĩgetha one wĩra akaneana quote is of value tondũ kũneana mbeca ti kuo value value nĩ integrity ĩyo ya gũkorwo atĩrĩrĩ niĩ ndathiĩ kũhakana nĩgetha ngĩe kĩrĩa ndĩrenda tondũ wa kĩndũ kĩrĩa ingĩrutaga itarĩ number two andũ nĩ ma- mekaga mathĩ nĩ mathondekaga mathĩna permanent tondũ wa gũtua mũtua ma naihenya na matua ma gũkua ngoro no ũũ nĩ kuga atĩ Ũngĩthoma rũgano rwa Iburahĩmu na Sara thĩinĩ wa kĩambĩrĩria kĩa iria ithathatũ rĩ, Sara akinyĩte handũ ha gũkua ngoro akona ta matakagĩa mwana, akiuga atĩrĩrĩ, niĩ rĩ, oya mũirĩtu wakwa wa wĩra mũciare mwana nake. Na ũguo nĩguo Ishumaeli aciarirwo. Gũkorwo Ishumaeli aciarĩtwo rĩ, nginya ũmũthĩ ũyũ, ũndũ ũcio no tũiguaga ruo rwaguo, tondũ gũciarwo kwa Ishumaeli rĩ, guokire na mathĩna meho, tondũ arĩ mwana wa Iburahĩmu. na ngai ndangĩagire kũmũrathima no amũrathimire na akĩmwĩra ciana ciaku nĩ ikaingĩha ituĩke nyingĩ we ũgũtũra a- andũ othe magũteng'eragia nawe mateng'eragia nĩ erirwo maũndũ maingĩ nĩ ngai ũguo thĩna ũcio wa mũthenya ũcio wa itua rĩu rĩatuirwo nĩ sara na ibrahimu rĩa kũrwo nĩ hinya rĩ nĩguo ona ũmũthĩ tũtũraga tũhinyĩrĩkaga nĩ ũndũ wao and number three nĩ ũtũmaga mũndũ orwo nĩ kahinda gake ga kuona wega kana opportune time Na ũguo nĩ kuuga atĩ thĩinĩ wa Mariko ithathatũ twendi korĩ he rũgano rwa mũndũ wetagwo Herode, wetagwo Herode. Kana ka mũtumia wake wetagwo Herodias nĩ gokĩte gakaina ndaci wega mũno mũthenya wake wa birthday. Na akiuga atĩrĩrĩ nĩ ngũkũhe o kĩrĩa ũngĩenda ona nuthu ya ũtonga wakwa. Nako kana gaka gagĩteng'erera mamu wao gakĩmũria atĩrĩrĩ nguga heo kĩ? Mamu wao nĩ etũrĩte thĩinĩ wake endete kũũraga Johana Mũbatithania tondũ Johana Mũbatithania... Mũrũithania nĩ atũũrĩte erĩte Herode nĩ ekire ũũru tondũ atunyanĩte Herodias kuuma he mũrũ wa nyina wetagwo Filipo, akĩmwĩra atĩrĩrĩ, Thiĩ uuge ũheo kĩongo kĩa Johana Mũbatithania. Akĩnengerwo kĩongo kĩa Johana Mũbatithania. Ũguo nĩ kũmaanisha atĩa? Nĩ kũmaanisha atĩ mwana ũyũ-rĩ, orirwo nĩ ihinda rĩake, the most opportune time, kĩndũ kĩrĩa abatarĩte kũgĩa akĩaga kũgĩa nĩ tondũ wa gũkorwo na matua, gũtuĩrwo matua ma gũkua mbere. And what does that mean? Ĩmaanishaga atĩrĩrĩ, Korwo Herodias ndakuĩte ngoro, ndakinyĩte handũ ha kũrũrĩrĩra na kwenda desperately kũũraga Johana Mũbatithania-rĩ, no gũkorwo mũthenya ũcio ndaci ĩyo mwana ũyũ oigire nĩwe ĩngĩagarũrire mũtũrĩre wake completely. No rĩu ndĩaũgarũrire tondũ he mũndũ watuĩrĩire mwana ũyũ matua ma gũkua ngoro. Ũguo nĩ kuuga atĩ mahinda maingĩ nĩ tũ present agĩrwo opportune time. No tondũ nĩ tũrenda gũtua matua o thaa ici o thaa ici-rĩ, na tũkenda gũtua matua marĩa mangĩtũkenia ithuĩ-rĩ, tũgatua itua rĩa gũtũma tũũrwo nĩ mweke ta ũcio. And ngeyũria atĩrĩrĩ, nĩkĩ gĩtũmaga tũtue matua ta mau? Ũndũ wa mbere nĩ atĩrĩrĩ, mĩĩrĩ itũ nĩ yendete kũiganĩra tha ici na tũkaga kuona ona rũciũ. Tũkona atĩrĩrĩ, angĩkorwo mwĩrĩ wakwa ũrenda cai, ndirawendera cai tha ici, onakorwo kũnyua cai ũcio kũ maanisha ga njũrage mũndũ, onakorwo kũnyua cai ũcio gũkũ maanisha atĩa, mwĩrĩ wakwa nĩguo ũrenda. Mwĩrĩ wakwa ũrenda gũtonga tha ici. I want it right now. Ĩtagwo instant gratification. Na ũngĩthoma thĩinĩ wa... Ga- Agalatia 4:24 Paulo augire atĩrĩrĩ na inyuĩ mũtukage mĩĩrĩ yanyu mĩĩrĩ itũ nĩ yendete pamper nĩ yendete o kĩrĩa yenda ĩkaheo no petero akiuga o mũthenya tũtukage mĩĩrĩ itũ tondũ mĩĩrĩ itũ nĩ ĩrĩ tũtongoria tũtware kũndũ kũrĩa tuone kĩndũ kĩrĩa tũtangĩenda kĩndũ kĩngĩ kĩrĩa gĩtũmaga tũtue matua mau nĩ gwĩtigĩra na ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa samueli wa mbere rĩ, Ah, ikũmi na ithatũ rĩ nĩ rũgano rwa paulo hĩndĩ athiĩte kũrũa na afilisti e girigaru Kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ, Paulo aarĩ eterere igongona rĩũke rĩrutwo nĩ Samueli, na Samueli agĩikara thikũ mũgwanja atarĩ oka. Paulo andũ makĩambĩrĩria kũharagana na akĩona ta egũtigwo e wika, akĩigua guoya, agĩthiĩ akĩruta igongona rĩu. Na kiugo kĩa Ngai kiuga o harĩa arĩkĩirie kũruta igongona rĩu rĩ, Samueli agĩũka. Ũguo nĩ kũmaanisha atĩ gweterera gwake gwa thikũ mũgwanja gwatuĩkire tũhũ tondũ wa itua rĩrĩ rĩmwe atuire e guoya-inĩ. na mahinda maingĩ nĩ twĩtigagĩra tũkahanyũka gũtua matua. Na ngwenda kuga atĩrĩrĩ, hatirĩ kĩndũ ũgĩte wĩ muoyo ũtangĩikara ũtarĩ. Na ũguo nĩ kuga atĩ thĩinĩ witũ nĩ kũrĩ hinya wa gwĩkĩrĩra tondũ indo iria ciothe tũgĩte rĩ citũkorete twĩ muoyo na hĩndĩ ĩrĩa tũtarĩ nacio tũtiatuaga. Ũguo akorwo nĩ wĩra ũtarĩ, akorwo nĩ eh, nĩ- nĩ- nĩ ũtonga mũnene ũtarĩ naguo, kĩndũ kĩu kĩratũma won- ũrona atĩ ndaga kũgĩa nakĩo, atĩ deal ĩno yaga kũhĩtũka nĩ ĩgũthira. I want to tell you, no ũikare ũtarĩ nakĩo.